A Te Mārie whānau, nau mai haramai ki tēnei rangi hou tino ātaahua, tētahi īnoi mā tātou ki te harikoa. A Tuatahi, ka tū ahau ki o mū o a tātou Ariki, me te ngākau ki rei ki a koe mō tēnei rangihau, mō tō aroha tuku whakaaro me te ārahi. E te Ariki, Whakawhētai ki a koe mō tēnei rā. Mihi atu ki a koe mō tō aroha, tō oranga, tō manaakitanga i a mātou e moe ana i te pō rā. Nāianei, rātou whānau, kua oho. Ki te whakahono mai ahau ki konei i tēnei wā mō tēnei karakia. Ā, nō reira e pā, e whakaae ahau, e tino mōhio ahau ko koe tō mātou ūpoko, Tō rangatiratanga ki runga i ngā mea katoa. Te hoki anō ki atu ahau ki a koe, ki te tiaki mai, ki te manaaki mai, ki taku wahine hoa tino ātāhua, te rangatira o te whānau nei. Uh, ko au anō, a tātou tamariki, a tātou mokopuna, me ngā uri ki te heke mai, me ngā whakatupuranga e haere ake nei. E hoki anō, maumahara mātou i ā rātou whānau i te whenua Aotearoa, i te motuhake tō mātou rangatira o te whānau, he tino nui tōna āhuatanga i tēnei whānau, maumahara ahau tōku tuahine kei te rohe o Te Whanganui-a-Orotu, Ko Ngaro tōno, tōna tāne rangatira, he tino mamae a ia, tino pouri, nō reira e Pā. Whakapae i ā rātou whānau katoa i roto i ō rātou pouritanga. Ā, ki te hunga E mamae ana, e raruraru wairua, e pāngia ana e te mamae me te pouri a whakapainga i ō rātou. I tēnei wā, e mōhio ana hau, he tino mōhio ana hau, ko te ino i tēnei wā, i whakaatu i te tata me te tuku iho, E mōhio ana ahau i roto i tēnei mārie i te wā e marie ana te ao, ka whakarongo kaha ake te rangi, nā reira ka inoi ahau me te tūmanako. Nei rā, nō reira e te Ariki, ka pikari ahau, tū ngaungau ōku, tōku mahunga, i te wairua ki ō mua me te tuku ki a koe te, te mana whakahaere, whakarite ōku hihia ki tō kaupapa. Kia tae tēnei inoi mō ngā miharo ki te rangi, Kia hua ngā hua e kitea ana, kōrero mai ki ahau e te Ariki, whakamahia tēnei wā hei ārahi, hei whakatika, hei whakakaha i ahau hoki. Kia tupu tōku whakapono, kia whānui tōku tirohanga, kia whakahoutia taku whakawhirinaki ki a koe, Kei konei ahau. Ko au ka tō tōu, ā, kua rite au ki te anga whakamua. E te Matu Matua i te Rangi, e whakaae ana ahau ki te ngākau pono kua hapa noa atu au i ētahi wā, Kāore au e whakawhirinaki ki a koe ka tō engari, ā, ka whakaae au kia noho te mātaku me te mamae ki roto i tōku ngākau. Nāianei e pā. I a mātou e huihui mai ki te tūtaki ai i tēnei inoi karakia hoki, i raro i tō ingo tino ātaahua te Ringo anake i te aoaote. E whakapono ana koe i roto i te Paipera, i a mātou e huihui i ngā rōpū tuarua, i ngā rōpū tuatoru rānei, he tino nui tō whakapono ki te haere mai i tō mātou waenganui. Nō reira he pā. Aroha mai mō ia whakaaro me te kore rawa, mō ia mahi, ia whakaatu i te nui ake o taku whakawhirinaki ki te pūtea i tō ake. I roto i tōku whakaaro i nāianei, kei te maumahara tētahi Waiata karere i ngā whakataukī i te wāhanga tuatoru, i te karere tuaiwa. Kua tuhia, whakarangatiria te Ariki ki ō rawa me ngā hua tuatahi o āhuatanga katoa. Kei te hihi au

Kei te hiahia ahau kia tutuki i tēnei i roto i taku oranga. Nō reira, e Pā. Akona ahau ki te noho i runga i o tikanga me te aroha nui, te taurite me te whakapono. Ka huri au i ngā wā katoa i wareware ai au ki te, ki tō reo, i tēnei rā, ka kī atu au, ko au tōu, taku ngākau, aku pūtea, aku māhere, ka tō kei ō ringa. Nō reira, e pāhoroia i ahau, whakahauhiha ahau, ahakona au ki te noho hei tangata pono. Ka tae atu te wā mō te mutunga o tēnei inoi ki a koe e Pā, nō reira, ko koe te kaihanga o ngā me katoa, ko koe te hēpara rangatira, Ko koe tō mātou kai whakaoranga. Ko koe tō mātou kai hautū, tō mātou whakaruruhau. Nō reira, i roto i tō ingoa tino ātaahuhua, te ingoa anake, āe, ake, ake, ake. Āmine.